Noisy! Hwre! Cos Do Re Mi is about to start. Helo i chi gyd, helo, helo, helo, a chroeso i ddi llinell yn Do Re Mi. Welcome to another Monday in Do Re Mi, remotely. Here in Rhyfaina, dyma ni yn Rhyfaina Nghaerdydd, yn dod â chi i chi yn eich lolfa chi, neu falle bod chi tu fas. Maybe you're outside watching Do Re Mi. Ni'n mynd i wneud thema heddiw, thema hollol newydd sbon, a totally new theme today, awn am antur. Adventure awaits. Ac ar yn antur ni, ni heddiw yn mynd i fynd i'r traeth. On our adventure today, we're going to go to the beach. A ni'n mynd i fynd ar bws i gyrraedd na, A ni'n mynd i gael trên adre, a ni'n mynd i wneud llwyth o bethau hwyl a sbri ar lan y môr. So we're gonna take a bus to get there, bws, and we're gonna take a train home, y trên, and we're gonna do lots of fun things ar lan y môr by the sea. Dyna ni, so nawr ni ddechrau off trwy dweud bore da ffrindiau,

Dal ar y byd, pa mawr! Bore da, ffrindiau, bore da! Dyna ni, bore da i chi gyd. Helo, Dewi! Helo i ti, fore ma. Gobeithio bod ti'n mwynhau fore mi hyd yn hyn. Huw a Siôn yn dweud helo. Mili, helo. Helo, helo! Tala ac Archie yn hapus! Yay! Dyna fe ni ain clywed. Falle byddwch chi'n Mister Swnllyd erbyn y diwedd. Falle, ni'm yn siŵr. Fiona Maxen, helo i chi. Leri a Rhys. Helo Leri a Rhys. Evan a Cerys, helo! Uh, Osian a Maxen, helo! A Gwilym, helo i chi gyd. Da iawn i chi uh, y bore yma a chroeso i Doremi. Diolch, Chess. Croeso! Y gân nas o'n i'n mynd i neud, ni wedi neud hwn yn rhoi i'r sioe arall, o'n i'n mynd i neud Hwyl a Sbri da Dori mi, canwch gyda ni, a wedyn ni'n mynd i neidio, a wedyn ni'n mynd i ddawnsio, ac yn y diwedd ni'n mynd i chwifio. Ond na i weud wrthych chi, a mae bach o'r ca- stopio a clapio yn ystod y gân yma hefyd. Ydych chi barod?

Yn Llanelli, helo Eleri Haf! Osian yn edrych mlan! Diolch byth am hynny Osian, gobeithio bod chi'n mwynhau! Ayla Eliza, helo! Esill a Llei, helo Esill a Llei! Helo Gwenno o Bontypridd! Yay! Helo i chi gyd! Pawb yn barod gyda'r sgarfs yn barod i ni ddawnsio bore yma, barod? Sgarff las sydd gyda fi, this is the blue, las.

O, pwy sy'n gallu gweld fi? Ydw i'n cuddio hefyd? Ydw i'n cuddio? Da iawn. Cuddio dan y sgarff, pawb i guddio. Falle all mami, dadi neu mam-gu dal ci sbindio chi o dan y sgarff, gan ni weld. Ydy hwn yn gweithio i fi? Na, ydy. Dyna, ble mae mami? Ble mae mam-gu? Cuddio dan y sgarff, pipo!

Da iawn, o'n i'n neud e unwaith eto cyn i ni symud fel pawb yn cuddio. Ble chi di mynd? O, fi'n edrych yn edrych mas na i weld chi. O na, chi gyd yn cuddio. Cuddio, cuddio, cuddio. Bipo! O, dyna chi. Hei, fi'n gweld fan hyn fod rhywun, Rodi yn edrych mlaen i weld Silly Tristan. Falle bydd Silly Tristan yn dod nes ymlaen falle. Na ni weld, mae'n edrych ar ôl Jack ar hyn o bryd. Grumpy Jack. Mae fe'n grumpy yn y bore cyn nap. Nawr, mae'n amser symud bysedd. Gawn ni weld chi. Bysedd yn symud. Mae'n amser symud traed. Traed lan yn uchel. Mae'n amser symud breichiau. A bola, oes mae rhai. Gawn ni weld y bola yn symud. Mae'n amser symud sgwyddau a wedyn symud y penol. As amser tyfu ceg i weiddi a wedyn mae pawb yn gorfod gweiddi mas yn uchel, Helo! Ydych chi'n barod i wneud hwnna? So we're going to move all our different parts of our body and then at the end we're going to shout really loud, Helo! So bod fi'n gallu clywed chi yn Rhyfaina. Ydych chi'n barod? Ydych chi'n barod? Fi'n credu bod chi'n barod.

testun i fi'n gweud, fi ddim yn gwybod fel i sgwennu hwn ar Facebook, felly fi wedi gweud, helo Nela Bowes, Helo! ond mae Robin wedi sgwennu. Sophia yn Llanelli, bore da i ti. Rhodri yn edrych mlaen i weld Silly Trystan. Gwyn ap Seli, go! Aww, Alla i mae wneud e gwell fe na- yn silly actually, yn dyw e? Grêt, helo i ti! Silly, silly! Hi Rod, ti'n oce? Grêt, yn gwneud gyda Dadi. Anwen a Mabli o Gaerdydd, bore da guys. O, o'n i'n clywed chi yn gweud fi helo. Helo! Sophia yn Llanelli, Helo Sophia! Ella a Cai, Ariana ac Evie, Arthur Morgan in Swa-, s-, o'n i'n mynd i weud Sweden, na, in Swansea! Griff a Siôn o Langefni, bore da, a Nel a Nora o Bont-faen. A mae mwy yn negeseuon mewn, danfonwch y negeseuon!

A fi'n mynd i roi... O, mae Jac yn ei ffordd mewn. Mae Jac dal yn pyjamas e. Mae fe dal yn ei pyjamas e. So mae ni'n mynd i chwarae'r offerynnau i ddechrau yn gwrando na ddenig. Time for listening, fan y chwarae'r offerynnau yn Swnllyd! Da iawn chi, gwrando arbennig. Fi am ni chwarae'r offerynnau yn, be sy'n nesa, yn dawel, quietly. A stop! Da iawn chi. Yr un nesa, ni'n mynd i chwarae'r offerynnau yn cefnus! A stop!

Fi'n credu fi'n ysu i fyn ar yr antur, I am excited to go on our adventure this morning. Reit, gaf fi hwnna lawr. Offerenna lawr! I fyn ar yr antur i ddechrau. Pwy sy moyn dod ar yr antur gyda fi? Who wants to go on the adventure? Rhowch dwylo lan. Da iawn chi. Wel, i fyn ar yr antur, mae angen i ni fyn ar y bws.

Dyna ni, a mae'r babis yn mynd i fynd waa! A mae'r mams a dads yn mynd i fynd lan a lawr. Mae plant yn mynd i fynd lan a lawr. A mae mams a dads yn mynd i weid, Ysteg â chi lawr! Mamis and daddies are going to go, sit down! Fel yna ar y bws. Ydych chi'n barod?

A Ali Johnny a ma nhw'n rhoi swss ar y thing yn mynd Ohh! Fel 'na wrth ddweud ar yr emoji A ma' Steffan a Gethin yn gwylio yn yr eglwys newydd! O helo! Ie digon agos i ni helo! Digon agos iawn, allwch chi ganu'n rili uchel a glywem i chi. Reit! Ydych chi'n barod i fwyta hufen iâ? Ww! Pwy sy'n mynd i'r traeth a bwyta hufen iâ? Dwylo lan.

Eich hoff las yn y sylwadau isod. Pa hufen-iâd ych chi'n hoffi? What ice cream do you like? What if, put in the comments below your favourite flavour. Falle fod e'n fanilla mefus neu siocled, neu falle flas arall, maybe it's vanilla, strawberry or chocolate, or maybe it's another flavour, bubble gum. Be arall sy'n na? Mint choc che. Mae lot yn nhw, does e? So ni'n mynd i ganu bwyta hufen iâ. O, ar ôl hwn.

Mae fe'n ciwt yndyw e? A mae melysion mân ar hwn hefyd. There's sprinkles on this one. A fi'n credu taw i mefus yw hwn. A hoff flas i yw mefus. My favourite flavour is strawberry. I chi wybod. Rhag ofn. A mae Tristan yn hoffi siocled. A mae Mimi'n hoffi unrhyw fath o hufen iâ. Mimi likes any ice cream at all. Jyst bod hi'n bwyta hufen iâ. Reit, yr un nesa, ni'n mynd i codi castell ar y traeth. We're gonna build our sand castles. Ni'n mynd i nofio yn y môr, gaf fi weld chi'n nofio? A ni'n mynd i casglu cregyn ar y traeth. We're gonna collect shells on the beach. Pwy sy'n barod? Pwy sy'n barod i cas-

Yy Huw yn hoffi hufen iâ mango, neis iawn, bless him. Ww, so feidd! A Siôn yn hoffi hufen iâ mefus. Yy Bore da wrth Leisa ac Ifan, ww, bore da! Pa fath o hufen iâ y'ch chi'n hoffi, blant? O, mae Jac yn cwmpo dros y goleuad yn fan hyn. Blas siocled yw ffefryn Osian a mefus i Macsen. O, mae Glenda yn hoffi'r un hyd yn iâ ti a fi. Salted caramel. Mmm. A fi'n hoffi, ma- cofio yn Coco Gelato pan o'n ni'n cael mynd mas, oedd Mimi yn hoffi Nutella. Oedd hi'n da Nutella, oedd hwnna'n flasus iawn, ie. Hi Ali, and, o na, fi sy'n sgwennu'r neges 'na, sori. A, o, ma' mwy 'da fi fan hyn. Siocled i Jane,

Sai'n siŵr. O reit te, be sy'n neis Ni'n mynd i Rhwyfo'r Cwch. Wyt ti'n moyn helpu fi? Gawn ni Rhwyfo'r Cwch? Gawn ni dro fe lawr? O reit te, rhoi hwn mlaen. Ni'n mynd i Rhwyfo'r Cwch. Ffeindiwch partner, find a partner, i Rhwyfo'r Cwch gyda chi. We're gonna Rhwyfo'r Cwch. Ar lan y môr, ni'n hoffi mynd mas ar y cwch dingy, yndyn ni? A ni'n mynd i Rhwyfo'r Cwch nôl a mlaen. Ydych chi'n barod? Grêt.

Wel, dyn ni yng nghanol y môr nawr ar ein cwchdy ni ni. Gad ni weld pa ffrindiau sydd wedi dod i weld ni ar y cwch. Ond, da da da da da da, pimp pysgodyn bach a maen nhw'n nofio yn y môr. Allwch chi weld nofio fel hyn? Nofio yn y môr.

Sdim bysgodi bach yn nofio yn y môr. Waw! Ble mae'r pysgod 'na 'di mynd? Maen nhw 'di mynd i ffwrdd. Wel, dyna ni, ni bron ar diwedd ein hantur ni. Ni bron wedi dod i ddiwedd ein hantur ni. Ond, i fynd adre, ni'n mynd i fynd adre ar Y trên! Tju tju! Pwy sy'n barod i fynd ar y trên nôl adre? Rhowch wybod o le mae adre, so bod ni'n gwybod le chi'n dod o. Fi'n credu ni wedi weld Llanelli, Abertawe, lot o wahanol lefydd. Os unrhyw un yn dod o rywle pell i ffwrdd, somewhere far away, gan ni wybod. So ni'n mynd i fod ar y trên, dacw trên yn barod, ni'n mynd pwff pwff,

Fel chi di soi, falle bod fi'n hoffi pob math o hufen iâ. Izzy a Lily yn hoffi hufen iâ vanilla, vanilla. Du du du du. Mabli, Max yn Olotti, bore da! Dwi'm yn siŵr actually os ydi Beth yn gwylio, ond dwi wedi rhoi hwnna mewn achos dwi wedi methu i chi rhyw dair gwaith o'r blaen, felly helo i chi! Uh, pwy arall? Mae John a'r plant yn caru Doremi, wel i ni'n caru chi a ni'n caru canu a dawnsio, ydyn ni, Sian bob dydd.